Ләкин никахның төп мәгънәсе, тәрҗемәсе ул килешү, ягъни килешү төзелә. Яшь егет һәм кыз гына түгел, мәсәлән, яшь егет бар, яшь кыз бар, шулай бит? Менә шушы ике арада килешү төзү ул инде ике зур нәселне берләштерә. Монда егет белән кыз гына үзара берләшми, монда ике зур нәсел берләшә. Мин инде никах барышында да сорау бирәм дә, менә Ә никах килешүе булгач, сез кемнәр буласыз соң инде бер-берегезгә, дигәч, туганнар да, әлбәттә, кода, кодагыйлар дип әйтәләр. Менә зур нәсел, егет ягы бар, әти-әнисе бар, әби-бабайлар бар, туганнар, якыннар бар, кыз ягы бар, аның әти-әнисе бар, мәсәлән, туганнар, якыннар бар. Димәк, бу яшьләрнең кавышуы, аларның үзара кавышуы гына түгел, ә ике зур нәселне кавыштыру. Шуңа күрә никахның менә шушы килешү буларак үзенең шартлары бар, аерым шартлары. Әлбәттә, инде бу шартларга менә төгәлрәк тукталсак, мин кыскача гына башта санап үтәм дә, беренчесе ул, әлбәттә, яшьләрнең иманлы булулары. Монда инде егет тә, кыз да алар иман кәлимәсен никах барышында, мәсәлән, туганнар каршында, якыннар, килгән кунаклар каршында әйтеп үтәләр, Лә илаһә илляллаһ Мухәммәдүр рәсүлуллаһ яки инде Әшһадү ан лә илаһә илляллаһ вә әшһадү әннә Мухәммәдүр рәсүлуллаһ. Бу сүзләр нәрсә дигәнне аңлата? Аллаһтан башка гыйбадәт кылып яшәргә лаеклы зат юк, Мөхәммәд аның илчесе. Ягъни, гаилә корабыз нәрсә белән? Гаилә корабыз Аллаһ Тәгаләгә иман белән башлыйбыз, пигамбәребез өйрәткәнчә яшибез. Менә яшьләрнең шушы беренче вәгъдәсе, никах вәгъдәсе. Аннан инде, әлбәттә, Аллаһ Тәгалә үзеннән соң зур урын бирә әти-әниләргә. Әти-әниләрнең рөхсәте, әтиләр, әниләрнең ризалыгыннан башка, әлбәттә инде, юлга да чыкмыйбыз, эш тә башламыйбыз, гаилә дә кормыйбыз. Шуңа күрә менә монда әти-әниләрне ризалату өчен кайбер моментлар бар дип әйтәбез. Менә үзегез дә искә алдыгыз аны. Мәһр дигән безнең килеп чыга инде, килеп туа шушындый бер шарт. Күп вакыт бездә бүләк диләр, мәсәлән, бүләк, егетнең кызга биргән бүләге һәм башкалар. Әлбәттә, ул никах вакытында бар да әйбәт, бар да күңелле, анда инде аның ахырын бер кеше дә уйламый, бөтен кеше алга карап эшли. Әлбәттә, инде күп гаиләләр, Аллага шөкер, матур яши. Ләкин мәһәрнең төп шарты нәрсә? Ул егет кеше кыз баланы әти гаиләсеннән алганда, аның өчен нәрсәдер бирү. Бу выкуп та түгел, сатып алу да түгел, бу әти кешене ризалату. Чөнки әти кеше бит инде кызны тәрбияләгән, үстергән, шушы яшенә җиткергән, Һәм егет килде дә, мәсәлән, теге урыслар әйтә бит, не приставилым коня желавит, әйе, хәзер белый мерседеста монда, шылт алды китте. Ә әти кеше әйтә, туктале, энем, мин бит кызымны, ди, ничә елга тәрбияләдем, үстердем, җан җылымны салдым, көн-төнне белмичә, ару-талуны белмичә эшләдем, кеше янында ким-хур булмасын дип тырыштым. Әйдә, менә кызны бүген алып китеп, иртәгә алып кайтып куймас өчен мин сиңа шушындый шарт куям, мәсәлән, һәм мәхер сорый әти кеше. Шулай ук мәхер инде ул кыз баланы ның күңелен яулап алу һәм никахны ныгыту булып тора. Менә бу мәхер. Шулай ук, әлбәттә, әлеге мәхерне тапшырганда шаһитләр булырга тиеш. Шаһитләр кемнәр? Алар, менә шушы никах мәҗлесендә катнашучы һәрбер кеше. Монда ике яктан да Монда әти-әниләр дә керә, монда туганнар, якыннар да, бөтенесе күреп, белеп, ишетеп торучылар. Әлбәттә, шушы никахның бөтен шартлары, килешүнең бөтен шартлары үтәлгәнме-юкмы, шушы шаһитләр өстендә. Бар бит шундый, Пушкинның, мәсәлән, шигырьләрендә, Я там был, дип, шулай бит, мин анда булдым, мәсәлән, шушы мәҗлестә, күрдем, ишеттем һәм башкалар. Менә монда да, әлбәттә, кунаклар әйтергә тиеш, әйе, без ул мәҗлестә булдык. Без күрдек, без ишеттек, вәгъдәләр бирелде, шартлар үтәлде, мәһәр тапшырылды, мәсәлән, бөтенесе инде алар күреп, белеп, ишетеп торырга тиеш. Ә менә шушы шаһидләр, әлбәттә, алар бу дөньяда да, ахирәттә дә әйтергә тиешләр, чыннан да, шушы ике нәсел үзара килеште, бер як кызны бирде, бер як егетне бирде, мәсәлән, шушындый килешү анда булырга тиеш. Аннан инде, әлбәттә, иң ахырда менә егет һәм кызның үзара ризалыгы. Чөнки монсы иң төп, шушы мизгелдән соң тулысынча никах тулы була дип әйтәбез һәм инде берсе тулы вәкаләтле ир була гаиләдә, берсе тулы вәкаләтле хатын була. Менә бу бик зур момент, монда инде кыз бала риза булып бардым яки аның әтисе риза булып бирдем дип әйтә кызны, чөнки кыз бала оялчан булырга мөмкин, ул Үзе җавап бирә алмаска мөмкин, ул вакытта вәлие дип әйтәбез, әтисе җавап бирә аның өчен. Һәм егет кеше, әлбәттә инде, үз өстенә шушы җаваплылыкны риза булып кабул итеп алдым дип әйтүгә, алар әле башта гаиләдә, мәсәлән, берсе әти-әни өчен инде ир бала булса, берсе кыз бала булса, шушы никахтан соң яңа гаилә туа, яңа гаилә барлыкка килә һәм берсе гаиләдә ир була, берсе гаиләдә инде хатын була. Анда да. Төгәлрәк тукталырбыз әле ул мәсьәләгә. Ир, ат дип әйтәләр, хатын, кыз дип әйтәләр. Менә ни өчен ир ат була һәм ни өчен хатын кыз була, менә анысы да бик кызыклы мәсьәлә. Шул шартларны үтәү белән, инде ризалыклар бирелгәч, ир һәм хатын буларак, бөтен шартларын, никахның, килешүнең шартларын үтәп, яшьләр инде матур бер гаилә булып яшәп китәләр.